Эй йӑлтусем! Часах Ҫӗнӗ ҫул ҫывхарса пырать. Ҫавӑнпа та вӑл пӗлтерет Ҫӗнӗ ҫул тематикин фильмӗсемпе мультфильмсене ҫӗнӗрен пӑхса тухма вӑхӑт ҫитнӗ. Ҫӗнӗ ҫул ячӗпе мӗн чухлӗ ӳкерсе кӑтартнине шутласа та кӑлараймӑн. Ҫав тери вӗсем нумай та тӗрлӗ. Ҫавӑнпа та эпӗ сире ҫак уяв кунӗсенче кӑмӑл-туйӑма ҫӗклекен тӗлӗнмелле шыдаверсене аса илме сӗнетӗп. Катер пулсан эпӗ сире тутлисемпе чей ӗҫме сунатӑп пӑхнӑ вӑхӑтра. кӑмӑллӑ просмотр пултӑр. Айтӑр ҫакӑ кӑларӑма мультфильмсенчен пуҫлатпӑр. Ҫапах та пирӗн списокра нумаях кино тата мультфильмсем, зарубежный анимационный мультфильмсемпе ҫыхланнӑ. Мӗншӗн тесен Голливуд тата ыттисем ҫӗнӗ трендсем ертсе пыраҫҫӗ, пирӗнсем вӗсене хальхи вӑхӑтра ҫитереймеҫҫӗ анчах. Пӗрремеш мультфильм паянхи списокра вӑл Клаус. Ҫакӑ истори каласа парать почта империйӗн ывӑлӗ Джаспер ҫинчен. Унӑн ашшӗ ӑс-тӑнне кахалӑн яма вӗрентес тесе ӑна чи хӗрринчи ҫурҫӗре Смиренсбург хулине ӑсатать. Ӑна унта почта уйрӑмне йӗркелемелле лекет. Унта вӑл тӗрлӗ йывӑрлӑхсемпе тӗл пулать те ӑнланать, Мӗнпе тен пурӑнма ҫав тери йывӑр пулать иккене? Паллах, кун пек лару-тӑрура ҫырусем ҫинчен шухӑшлама вӑхӑт ҫук. Почта вырӑнӗ тахҫанах чӑхвити пулса тӑнӑ. Шанӑҫа ҫухатнӑ Джаспер вӑрманти Клаус ятлӑ манах патне ҫӳреме пуҫлать. Вӗсем паллашни вара тӗлӗнмелле пулӑмсемпе пуҫламӑшӗ пулса тӑрать.

Тепӗр мультфильм «Рождественская история». Ку вӑл кивӗ те хаяр Эбенезер Скруджи ҫинчен калакан викторианский вӗрентӳ историйӗ. Вӑл пӗркаҫ хушшинче тарӑн тасалу тӗрӗслӗмне тӳссе ирттерет. Мистер Скрудж вӑл финансист. Хӑйӗн пӗтӗм пурнӑҫне пуянлӑх пухас ӗҫе халалланӑ. Укҫа-тенке улӑштарнӑ. Вӑл туслӑха, юратӑва тата раштав уявӗсене шута илсе укҫасӑр пуҫне пурне те кураймасть.

великому скряге. Малала тепӗр мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса». Кунта Санта-Клаус ҫинчен истори. Ачасене мӗн пурре те пӗр каҫ хушшинчех парнесем леҫме пултарни ҫинчен калакан вӑрттӑнлӑх чаршавне уҫать. А я вовсе не эльф. Здесь ничего нет. Ой, и внизу тоже. И полтора миллиона эльфов, которые за ночь разнесут два миллиарда подарков, их тоже нет.

Тепӗр мультфильм «Хранители снов». Кунта каласа параҫҫӗ усал сывлӑш ҫинчен. Ача-пӑча ӗмӗчӗсене ҫурҫӗрти пӑрлӑ Джек, кролик, Шофи тата хӑйӑрлӑ ҫын телексене сыхлакан командине тӑвас тесе пӗрремӗш хут пӗрлешеҫҫӗ. Красота, а не жизнь. Здравствуй, дружок. Давно не виделись? С той пурги в 68-м. В пасхальное воскресенье.

Это ведь я придумал. Тепер мультфильм «Холодное сердце». Анна тата Эльза Перперин чересен патне ҫул шыракан тӑван йӑмӑкӗсем. Ку пӑр ирӗлтерме пултаракан юратуллӑ мюзикл. Чӑннипе каласан мана ҫак мультфильм килӗшсе каймасть, анчах сериншӗн тепӗр май пулма пултарать. холодно, холодно, холодно, холодно.

Анчах лару-тӑрӑва тата ытларах ӳстернӗ. Халь ӗнтӗ Мэнипе компани пирки ӗҫ пырать, анчах вӗсем пӗрлешсе пӗтӗм тӗнчешен раштава упраса хӑвараҫҫӗ. Слышно? Поярче! Что-нибудь шикарное. Ам, елка! Рождественская елка? Ха,

Очень симпатично. Уверен, это не приживется. Малала мультфильм Гринч. Гринч вырӑнче Кирик Камада симӗсленсе урса кайнӑ пулӗччӗ. Тутӑрӗнче тӗттӗм ҫӗр хӑвалӗнче вӑл йӗркеллӗ интроверт пек пурӑнать. Анчах ыттисем ҫак ҫӗнӗ ҫула питӗ пысӑк уяв тума хатӗрленеҫҫӗ. Вӗсем шавлаҫҫӗ, пурне те илемлетеҫҫӗ, тискерӗн ураҫҫӗ. Праҫнике пӑсма кам килӗшмен пулӗччӗ. Гринч вара ҫӗнӗ ҫула вӑрлама шутлать. Мӗн вара ҫакӑнтан пулать?

Тепӗр мультфильм вара «Полярный экспресс». Раштав умен кӗтмен ҫӗртен Санта-Клаус пурӑннине, ӗненмен ача ун патне ҫурҫӗр полюсне хӑнана кайма май пулать. Поляр экспрессе поездпа ҫӳренӗ чухне ҫамрӑк герой ҫӗнӗ туссем тупать те усӑллӑ урок илет хӑйӗншӗн. Это полярный экспресс. Северный полюс? Ясно. Подержи, пожалуйста. Спасибо.

Тепӗр анимационный мультфильма классика теме пулать. Ячӗ вара унӑн «Зима в Простоквашино». Шар хӗлле кедр туяннӑ. Матрос ӑна балбес тесе ят панӑ тусӗсем пӗр-пӗринпе калаҫман. Федор пичче ҫав вӑхӑтра ашшӗпе Запорожец юсарӗ. Амӑшӗ вара пурте йӑлӑхтарса ҫитӗрчӗ. Ҫӗнӗ ҫулхине ашшӗпе Федор Простоквашинӑна пурлӑх валеҫме пуҫланӑ. Шарикпе Матроскина курма кайнӑ шут тытрӗҫ. Унтан вара вӗсем пурте ҫӗнӗ ҫула кӗтсе илчӗҫ. Амӑшӗ те вара йӗлтӗрпе ҫитнӗ пулчӗ. Моих дедок даже студенты не ходят. Балбес он, балбес. Ҫакӑнпа мультфильм списокӗ пуль те тейӗпӗр. Малала кинокартинӑсем ҫинчен калаҫса илер. Пӗрремӗш полнометражный фильм вӑл Гарри Поттер халапӗсем. Ҫӗнӗ ҫулхи тематика ҫинчен пӗлтерсен унта пӗтӗм сакӑр час ушкӑнне кӗртме пулать, анчах ман кӑмӑлпа пӗрремӗш час Философский камень лайӑхрах ҫӗнӗ ҫулхи тематикине палӑртать. Вунӑ ҫулхи Гарри Поттерӑн пурнӑҫне пылак теме ҫу, ашшӗ-амӑшӗ ҫулталӑк тултарсан вилнӗ, тӑлӑха пӑхса ӳстерме, инне пиччӗшӗпе аппӑшӗнчен ӗнсисемпе ӗнсисен ҫеҫ лекеҫҫӗ. Анчах вун пӗрмӗш ҫуралнӑ кунӗнче Гарри йӑлтах улшӑнать. Тӗлӗнмелле хӑна кӗтмен ҫӗртен алӑк патне пырса ҫыру илсе килет. Ача вӑл чӑнах та асамҫӑ иккенне ӑна Хогвартс ятлӑ мӑкӑш кунне вӗренме ӗнене пӗлет. Тепӗр икӗ эрнерен Гарри Хогвартс экспресс-поездпа Ҫӗнӗ пурнӑҫа хирӗҫ вӗҫтерет. Унта унӑн тӗлӗнмелле мыскарасем пулса иртеҫҫӗ. Мистер Долгопуп? Что ты делаешь? Мистер, мистер, Дол- Дол- мистер Долгопуп? У тебя действительно на лбу есть этот рам? Вот я вот. Малала один дом ачасене тепӗр хутчен пӑхса илме пулать тейӗпӗр. Систерсе каласан пӗрмӗшпе иккӗмеш ачасем лайӑхрах ыттисенчен. Ҫавӑнтан ыттисене пӑхма канаш памастӑп. Кунта Америка семьи Чикагӑран Европӑна каять, анчах пуху хыпаланипе тулӑксӑр ашшӗ-амӑшӗсем килӗнче пӗр ывӑлне манса каяҫҫӗ. Ҫамрӑк ача ҫапах та ҫухалса каймасть. Вӑл тӗлӗнмелле япаласем шухӑшласа кӑларнине кӑтартать. Вӑрӑ хурахсем пӳртне кӗрсен вӗсен савнӑ тӗпренчӗкпе тӗл пулнишӗн пӗр ҫеҫ мар ӳкӗнмелле пулать. Севере полиция разыскивает пару грабителей, называющих себя мокрые бандиты. Мы знаем, что ты там. Это Санта Клаус. И его экспert. Проваливайте свои собственники. Это мой дом, я должен его защитить. Кайран тепӗр кино «Щелкунчик и четыре королевствопа Щелкунчик и крысиный король» пӗлтерсе хӑварма пулать. Раш тавра халиччен пулман парне илсен ҫамрӑк Клара ытарлӑ вырӑнсем тӑрӑх, ют ҫӗршыве, чечексен ҫӗршыве, пылак ҫӗршыве тӑрӑх ытарма ҫук ҫул ҫӗрӗпе тухса каять. Анчах хӗрӗн тӑваттӑмӗш королевствӑна та лекмелле.

Малалла сирет эпир кино Хроники Нарнии. Кунта та темиҫе серинчен пӗрремӗшсне пӑхма канашлатӑп. Тӑватӑ ачине ашшӗ-амӑшӗ Лондонран яла ватӑ профессор ҫиме тусе патне ӑсатаҫҫӗ. Унӑн килӗнче ачисем тӗлӗнмелле шкаф тупаҫҫӗ. Ҫав шкафра вӗсем юмахри Нарни ҫерҫине лекеҫҫӗ. Унта фантастикӑллӑ ҫынсем, выльӑх-чӗрлӗхсемпе черченсем пурӑнаҫҫӗ. Ҫак мирлӗ ҫӗршыв усал тухатмӑш влаҫе пулса тӑрать иккен. Ҫавна пула ӗнтӗ ӗмӗр-ӗмӗрех хӗл ларать.

уже в пути. Тепӗр ҫӗнӗ кинокартина «Мальчик по имени Рождество». Легендарлӑ Эльфи ялне шырама кайнӑ ашшӗне шыраса тупма ҫамрӑк Николас ҫурҫӗре каять. Унта ӑна тӗлӗнмелле мыскаресем кӗтеҫҫӗ. Не показал миру, как верить в невозможное. Малала тепӗр картина Мистер Джангл и рождественское путешествие. Geronicus Jungle – гений изобретателей. Унӑн историйӗ Капутон ятлӑ пӗчӗк хулара пулса иртет. Мистер Джанглпа раштав ҫулҫӑрӗвен сюжетче тӑрӑх вӑл пӗтӗм ӑсталӑхне хурать, таврари ҫынсене тӗлӗнтерекен тӗлӗнмелле япаласем тӑвать. Анчах унӑн чи лайӑх вӗренекене юратнӑ ӗҫе, ҫемьене те, ырӑ учитель пурнӑҫне парса судӑнчӑк пулса тӑрать. На изобретение, как обещал.

Тата тепӗр картина «Необыкновенная история на Рождество». Ҫамрӑк писатель Чарльз Диккенс профессилле ӑнӑҫсӑрлӑхсене пула асапланать. Унӑн юлашки виҫӗ кӗнекине асӑрхамаҫҫӗ. Издательсем йышӑнман яш ача юлашки укҫа-тенке ҫине теветкеленсе ҫӗнӗ роман ҫырма пуҫлать. Раштав умӗн картишӗнче чӑн-чӑн тӗлӗнмелле япаласем пулма пуҫлаҫҫӗ. Но, господин Диккенс, блудницы и воришки не тема для литературы. Чарльз! Визор! Чепуха!

Малалла сирӗн валли кӗтмен ҫӗртен пек тепӗр кино «Последний богатырь». Кунта ҫӗнӗ ҫул тематикех мар, юмахри пек, кӑмӑл-туйӑмшӑн кӑна пӑхма пулать. Иван ятлӑ каччӑ телевизор куракансене пуҫ мимисене пӑтраштарать. Вӑл темпе ӗненме кадр. Пӗррехинче Иван пӗр хӗрарӑма пӑтраштарса пӗтернӗ хыҫҫӑн усал упӑшкинчен тарса хӑтӑлас тесе каччӑ сасартӑк Мускавран Белогорье юмахри ҫӗр ҫумне лекет. Унта вӑл пулнӑ ватӑ Иван Иванович. Илья Муромедин ывӑлӗ пулни ҫинчен палӑртать. И вара унӑн миссийӗсене сыхласа хӑварасси пулать. Возьми его, пригодится. Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня. Да знаю я, кто ты и откуда. Иван, сын Ильи Муромца, из другого мира. Тебя же там спрятали. Веҫлатса. Туссем, тепӗр картинӑна Вечные классика теме пулать. Кунта та каллех Ҫӗнӗ ҫул тематикиех мар, анчах мӗнпур пӗчӗкрен ҫак кинона курса Ҫӗнӗ ҫул умӗн ҫак списока кӗртме пулать тесе шутлатӑп. Ку вара «Приключения Шурика», «Операцию Ит», «Кавказская пленница» тата ыттисем те. Студент Шурик чи ӗненмелле мар лару-тӑрӑва лекет. Кавказ фольклорне ҫырас тесе тӗрлӗ приключенисем пулса тухаҫҫӗ. Ҫула май троица хулигансемпе,

Наша, кашлет. Агентетусем пирӗн список вӗҫне ҫитрӗ. Ҫӗнӗ ҫул тематикине пӑхса тухмалли киносемпе мультфильмсем пулчӗҫ. Чипер юлӑртусем. Эс анчах лайк пӑхма мансан Юрий, мӗнтер пулин ҫырма та пултаратӑн комментарине. Юрӗ, пулчӗ тейӗпӗр ҫакӑнпа.